Ähliňize salam dostlar. Ýagdaýlaryňyz gowumy? Janyňyz sagmy? Ahmet Jaň aýtýar gepleşiginiň ikinji bölümine başlaýarys. Köpüňiziň bilşiňiz ýaly, hepdäniň her üçünji güni e, YouTube kanalymda Ahmet Jaň aýtýar gepleşiginiň täze bölümini paýlaşýan. Mähriban dostlar gepleşigimiziň şertini eýýäm birnäçäňiz bilýäňiz. Bu gepleşige täze, ilkinji gezek tomaşa edýänler üçin ýatladyp geçýän, kommentariýada ähli dostlarymyz, ähli tomaşa edýän adamlar özüniň iň gyzykly soraglaryny kommentariýada ýazýarlar hem-de gepleşige gatnaşmak isleýän dostlarymyz hem özüniň telefon belgisini ýazýarlar. Her bölümde kommentariýada telefon belgisini galdyran adamlaryň arasyndan saýlap, bary-ýogy iki adama jaň edýän, we ol adamlara hem kommentariýada galdyrylan gyzykly soraglardan her adama üç sany sorag soraýan we bilen soraglaryna görä-de özleriniň sowgatlaryny gowşurýan mähriban dostlar onda taýýar bolsaňyz Ahmet jaň aýtýar gepleşiginiň täze bölümi başlaýar. Mähriban dostlar gatnaşyjylarymyza jaň etmezden öň şuny ýatladyp geçeýin. Birnäçe dostlarymyz kommentariýada ýazypdyrlar, Gepleşige gatnaşýan adamlaryň sanyny artdyr, iki däl-de, üç, dört, bäş, köpräk adam goş, köpräk adama jaň et, bizem gatnaşaly diýipdirler. Şuny ýatladyýin dostlar, Youtube kanalymyň sany otuz müňe ýetenden soňra üç adama, kyrk müňe geçenden soňra dört adama, elli müňe geçenden soňra-da bäş adama jaň ederin dostlar. Ýagny her on müňlükde bir adamy köpelderis. Taşyjylar bize jaň etmezler öň şu komentarany siziň bilen paýlaşmak isleýän agalarymyň biri jigimiz ýagny dostumyz Ýaran Nurgeldiýew şeýle ýazypdyr Ýaran jan saňa okuwyňda işiňde ähli zatda üstünlikler arzuw edýän ejeňe kakaňa doganlaryňa watanymyza wepaly bolup ýetişmegiň hem dileýän ähli zatda üstünlik ýar bolsun Ýaran jan sag bol. Mähriban dostlar ilkinji gatnaşyjymyza jaň etmek üçin kommentarlaryň arasyndan şeýdip duş geldik bir kommentariýany saýlaýas we telefon belgisini galdyran bolsa şoňa jaň etýäs. Şu kommentariýa seredeliň. Ahmet sen gowulygy söýýäň men hem seni söýýän diýipdir biri ýöne telefon belgisini galdyrmandyr. Şuňa seredeliň. Rahim. Rahim dostumyz. Sorag Sosializm bilen kommunizmiň tapawudy diýipdir. Rahym dostumyza jaň edýäs we beýleki dostlarymyzdan gelen soraglary Rahym dostumyza şu wagt soraýas. Mähriban dostlar şu wagt Rahyma jaň gitýär. Alo. Rahym salawmaleýkim.
Waleýkim esselam. Gowymy ýagdaýlaryňyz?
Ertiriňiz haýyrly bolsun.
Awa, sag bol, sag bol. Ahmet.
Oňat, oňat. Özüňiz näl, gowymy tanadyňyzmy tüweleme? Awa, gowy, gowy, Hudaýa şükür, gowy özüm. Birahat aýdan däldirin.
Ýo ýo ýo diýýän. Gül ýalty bölümi.
Şu wagt bilýän bolsaň Ahmetjan aktýar gepleşiginiň täze sýomkasyny ikinji bölümini düşürýän we kommentarýalaryň arasynda hem seni saýladyk we şu wagt hem saňa jaň edýäs. Oýunyň düzgünini hemme zadyny bilýäň dogrymy? Özüň hem sorag galdyrypsyň kommentarýada. Hawa, hawa. Rahym brat, göni şu wagt tema geçmezden öň ilki gysgaça seni tanaly, özüň barada tanyşdyrsaň, näme edýäň, nirde okaýaň, näme işler bilen meşgullanýaň? Näçinji ýyl? Gumat, men özüm barada aýtsam, Mämmedow Rahym. Aha.
Günorta Koreýa Respublikada okaýan, magistraturadan. Tüweleme tüweleme gaty gowy Koreýa. Tüweleme gaty gowy gaty gowy näçinjil özüň ulumy kiçimi şony biljek bolýan. Togsan. Togsan bäşinji ýyl. Togsan bäşinji ýyl tüweleme deň ekenik. Rahym ilki zada gepleşige başlamazdan öň okuwyňda üstünlik arzuw edýän nirde bolsaňam Koreýada bolsaňam watanymyzyň baýdagyny mydama ýokarlarda parladyp gezmegiňi hem dileýän. Onda dostlarymyzdan gelen üç sany soragy saňa soraýalymy?
Aga sora sora. Ilkinji sora şeýle dostum, birden 100-e çenli ünsli diňle, birden 100-e çenli näçe sany dokuzlyk belgi bar?
Birden 100-e çenli. Hawa, birden 100-e çenli näçe sany dokuzlyk belgi bar? Şu soragy ilki okan wagtym meň özüm bilmedim. Ýöne hiç ýerden gözlemeli däl. Diňe özüň pikirleriň bilen internedi seretme. Ýo ýo ýo hiç hiç hiç ýerden gözläme. Ýok gül ýaly malades malades.
Nibede otyr naýş maňa oýlan otyr. Daş daşyňdan pikirlenäý bizem eşdeli.

Hawa. Tüweleme.
Bilkinji soragy bildiň. Birden ýüze çenli näçe sany dokuzlyk belgi bar diýen soragymyzda jemi ýigrimi sany dokuzlyk belgi bar. Brat, ikinji sorag şeýle. Düýn ertir bolsady, onda bu gün altynjy gün bolardy. Diýen adam bu sözi näçinji gün aýdypdyr diýýär. Düýn ertir bolsady, bu gün altynjy gün bolardy. Hawa.
Düýn ertir bolsady, onda bu gün altynjy gün bolardy. Şu söz diýen adam näçinji gün aýdypdyr? Näçinji gün diýipdir şu sözi? Üçünji gün bolup biler. Otduk gün ýaýyny bor. Otduk günmi?

Ýok, seret. Düýn ertir boldugy, bu. Düýn ertir bolsady, bu gün altynjy gün bolardy.
şol adam haçan aýdypdyrmy? Ha, o şol adam şol sözü haçan aýdypdyr?

Hawa. Näme üçin, näme üçin otduk kündel otduk diýdiň ilki başda ondaňam şu wagt birinji güne geldiň näme üçin?
Aý şu otduk gün diýip bolat. Birini ýalňyş aýyn diýdim. Ýen birini ýalňyş aýyn diýdim-de. Ýa-ma. Ýa malades. Malades gutlaýan ikinji soragam bildiň. Tüweleme. Rahym. Iň soňky soragym şu ikisine bildiň. Problemasyz. Üçünji soragam bilseň 150 manat sowgat gazanýaň. We şu wagta çenli, şu wagta çenli däl aslynda uje ikinji bölümim. Ähli soraglary bilen gatnaşyjy bolýaňda Rahym. Türkmenistanyň ilkinji agyr atletika boýunça çempiony. We şol sportsmene dünýäniň birnäçe ýurtlaryndan teklip gelýär, sen biziň adymyzdan, biziň ýurdumyzyň adyndan çykyş et, näme isleseň, näme diýseň bereli diýýärler. Ýöne o hem şeýle diýýär, Men diňe öz ýurdumyň adyndan, öz ýaşyl baýdagymyň astyndan daşary ýurtlarda çykyş ederin diýýär. Şol agyr atletikaçy kim?
Şol adymy? Hawa, ady we familiýasy, doly.
Aý, ony bütin türkmen halkymy tanaýan bolaýma, ata Altymyrat, Oraz, Orazdurdyýew bolýar. Hawa, malades.
Brat, gutlaýan ýeňişiň bilen. Üç soragy hem doly bildiň. Okuwyňda, işiňde ähli zatda üstünlik arzuw edýän. Durmuşda şeýdip bara, şu soragyň çykyşy ýaly nähili mesele çyksa göni çözüp, ýol alyp gitmegiňi hem dileýän. Sagja sag bol Ahmet saňa da zat kanalyňda uly üstünlikler arzuw edýän. Minnetdar dostum. Onda sag aman oka janyň sag bolsun. Barýa sag bol köp köp. Daway daway brat saglygyň.
Mähriban dostlar soňky gatnaşyjymyzy hem kommentariýadan şeýdip saýlaýas. Şu belgi bolsun göreliň. Siziň hem soragyňyz bar bolsa berip bilersiňiz diýip durýan telefon belgi galdyrmandyr. Şuňa jaň edeliň. Munda hem şunuň ýaly telefon belgi galdyrmandyr. Şuňa seredeliň. Bu şu Myrat diýen dostumyz telefon belgi galdyrypdyr. Şuňa jaň edeli. Essalamu aleýkum aga. Agam sorag Niriniň bagynda alma ýok diýip hem özi hem sorag beripdir. Myrat Jorageldiýew dostumyza jaň edýäs.

Gowy atlet beresmi? Gowy gowy meadylaň armada okuwlar işler bilen. Gowy gowy özüň gowy meadylaň. Aman turduňmy sagaman? Gowy hudaýa şükür sagaman. Sagat näçe? Sagat sekiz dokuz. Dokuz.
Tüweleme gaty gowy. Myrat bilýän bolsaň ýutubda Ahmet Jaň atýar diýip gepleşik goýupdym we sen hem şo gepleşikdäki şo wideoda kommentariýa galdyrypsyň. Şu wagt hem ikinji bölümini düşürýän. Kamera şu wagt syýomka edip, syýomka edip dur. Ilk-ä sen özüň barada tanyşdyr gysgaça, seni tanaly. Ondan soňra-da şertin bilşiň ýaly dowam ederis. Sende söz. Men Lebaply raýatynyň Kerki etrabynyň. Kerki.
Ilkinji ýylym.
Näçinji ýyl?
Iki müň iki. Iki müň iki, o, tüweleme. On birinji synp, şu ýyl nesip bolsa tamamlamaly, gaty gowy. Oba, oba, nesip bolsa şu ýyl tamamlamaly indi. Aha.
Mana, mekdepdesin dä, mekdebe barýa otyn. Ha, ýo.
Ýolla, ýolla, onda gaty gowy. Srazy, men saňa soraglary soraýyn.
Bolýa. Taýýarmy?
Ilkinji gelen sorag LG. LG kompaniýasyny bilýänsiň, telefonlary, ondan soň telewizorlary bar. LG kompaniýasynyň şu LG sözi näme manyny berýär?
LED bir zat diýýäni. Näçe?
Reklamasyny gördüňmi? Gördüm-de.
Ýa light. Aha.
Seret, durmuş. Durmuş gowy diýä, durmuş ajaýyp diýä. Durmuş gowy. Life good.
Täzeden aýt.
Life good. Hawa, life is good diýä, ýagny Life durmuş, good hem gowy manyny ikisini alyp LG sözi kompaniýany berýär. Soragyň jogabyny men kabul edýän. Ilkinji soragy bildiň. Gutlaýan. Ondan ikinji soraga geçýäsmi? Sag bol sag bol.
Hawa geçeris. Kiçi seret. Ikinji sorag şeýle. Dünýäniň iň kiçi döwleti haýsy ýurt we takmynan näçeräk ilaty bar?
Watikan Ýewropada. Watikan.
Takmynan üç ýüz näçe müňkä?

Demek. Müňden aşakdamy seret, saňa sorag. Müňden aşakdamy ýa-da müňden ýokarda? E, müňden ýokarda. Ýokardamy?
Bolmaly.
Çynyňmy?
Ýokarda bolaýmasa. Indi seret, dünýäniň iň kiçi ýurdy diýä. Dünýäniň iň kiçi ýurdy bolsa, şoňa görä-de bir ilaty bolmaly-da. Hä, bir su-da, su-da, ýerden gitmeýän bir.

E, müň diýäýme. Müň diýäýjekmi? Awa. Awa, bol. Tosun wagty mende. Myratjan, kabul edýän. Sen okuwçy, okuwçy wagtyňda şu zatlary bilseň, uje ýagny men kabul edýän, problema ýok. Gutlaýan. Tahminan 800 we 1000 adam aralygynda ilaty bar. Ikinji sorag hem bildiň. He, 800 müň aralyk.
Ýok, sekiz ýüz, sekiz ýüz we müň adam aralygynda. Müň ara. Hawa. Hä-hä-hä-hä. Watikan dogrymy? Watikan diýenim. Hawa, Wat, Watikan dogry. Ilaty hem müň adam töweregi ilaty bar. Üçünji soraga geçýäsmi? Şu soragam hökman biläýmeli sen. Aha. Çynma-çyn, taryhdan türkmenler çynma-çyn diýip bir ýurdy atlandyrypdyrlar. Şo ýurt haýsy ýurt?

Gutlaýan Myratjan. Üç sorag hem bildiň. Bir hepdäniň dowamynda nesip bolsa şu belgä seniň sowgadyňy hökman gowşurdaryn. Esasy zat janyň sag bolsun. Okuwlaryňda ähli zatda üstünlik. Özüňe goýja seret. Agam size de işiňizde sizlere okuwlaryňyz üstünlik ullakan. Minnetdar dostum.
Onda sagaman gez. Habarlaşyp duraly. Bolýa sag boluň size de. Bolýa brat. Boldy boldy nesip bolsa salam aýt ählisine sagaman gez.
Bolýar sag bol sag bol köp köp. Sag bol dost.
Hoş bolýa sag. Mähriban dostlar şeýlelik bilen Myrada hem-de Rahyma üstünlik dileýän iki gatnaşyjymyz hem üç soraglary hem dolulygyna bildiler. Doly sowgady hem alýarlar nesip bolsa. Beýleki indiki wideolarda gatnaşjak dostlarymyza hem üstünlikler arzuw edýäs. Onda näme? Wideolar göwnüňize ýaran bolsa kanala agza bolmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Indiki wideolarda, indiki hepde üçünji gün Ahmetjan aýdýar gepleşiginiň üçünji bölüminde görüşýänçäk, hoş sag boluň!